yebo yebo yebo yebo anginibikelele bakwethu egameni elinamandla igama likajesu kristu wasenazaretha umsindisi nenkosi yethu ngiyanibingelela nanamhlanje ebusuku sisaphokophele silibangise khona ekunqamuleni unyaka ka-2020 siyongena ku-2021 ngiza nombuzo obaluleke kakhulu lo mbuzo ubaluleke ngendlela eyisimanga eh ngalendlela lo mbuzo ngizowubuza ngayo kuzohamba ube ube indida kodwa ngiye ngithanda ukuthi eh ubuzwe wona ngoba lo mbuzo unamandla eh umbuzo wami uthi iyini insindiso what is salvation iyini insindiso what is salvation ngifuna sikhe sihlaziye kancane le ndaba siyibheke siyibhekisise ukuthi kahle kahle insindiso iyini umuntu methi ngisindisiwe usuke echaza ukuthini ethi sengimina ngicela ukuyiphendula ngendlela yami nangendlela mina ngiyizwisisa ngayo ubese wena uzoyiphendula ngendlela yakho uzozibuza wena ubese uyaziphendula ngiyabonga ama-subscribers asubscribile ku-youtube insindiso insindiso insindiso yinto eyamukelwa umuntu umuntu uma kayamukela insindiso usuka ayamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Ayikho insindiso ngaphandle kukaJesu Kristu waseNazaretha. Ngamanye amagama umuntu othi ngisindisiwe umuntu ophila impilo kaJesu. Umuntu ophila impilo ethi mina sengamukele uJesu. Makethi loyo muntu usindisiwe kusho ukuthi izinto zayizolo nezinto wayezenza kudala uyayishiya ubese-ke manje ungena ku-new covenant isivumelwano esisha ngokristu jesu ngoba ujesu uyindlela eya kubaba ujehova ngoba ujesu he is the son one of the godhead he is the son of the father the son of jehovah

ekuyiyona manje ephethe ibandla ebambe ibandla abantu abathi basindisiwe badingeka uku-interacta nomoya ongcwele ukuze abafundise ukuthi bayongena kanjani kujesu ukuze baye kubaba kwi-last seat of judgment yebazalwane insindiso iyabiza uma ngikhuluma ngensindiso ngikhuluma ngento ebizayo salvation it's very expensive salvation it's very very expensive ngikhuluma mina ngensindiso ephilwayo not insindiso ekhulunywayo insindiso ephilwayo abantu bayahamba ensindisweni bayiphile insindiso kube nenkambo endlini kaNkuluNkulu mina ngikhuluma ngensindiso ephilwayo not abantu abazokhuluma le ekhulunywayo akuyona insindiso iqishe ifana nensindiso futhi abakhuluma ngensindiso uma ubezwa bekhuluma ngazi usho ukuthi ahave basindisiwe abantu futhi le ukhuluma umuntu ngathi ingelozi kanti insindiso ekhulunywayo engaphilwa inamanga kanti le ephilwayo inamandla insindiso ekhulunywayo ngoba iphuma ngomlomo inamanga kodwa ephilwayo ekuhanjwa kuwo kuyo inamandla insindiso ephilwayo iyaphila kodwa ekhulunywayo iyaphika iyabiza insindiso salvation is very very very expensive that is why insindiso uzubona ukuthi umuntu usindisiwe umuntu oqeda ukusindiswa kumele insindiswe imhluphe insindiso imhluphe salvation ikhulume kuye imhluphe insindiso uyabona umuntu uma kasindiswa abese ingamhluphi lento ngaphakathi akakasindiswa loyo muntu ngoba ngendlela i-expensive ngakhona insindiso ngendlela ibiza ngakhona insindiso insindiso ibiza ukuthi uphume ey'ntweni bekade uyithanda ngendlela ibiza ngayo insindiso insindiso ngendlela ibiza ngakhona ibiza ukuthi uphume ebanganini bekade ubathanda abangani bekade uya nabo uyochila nabo emaphakhini nihlangane nama-boyfriend insindiso uma seyifika iyafika ikhulume insindiso uma seyifikile ikuyekisa le nto yokuhamba ulalana ungakashadi insindiso uma seyifikile iyabuza ibuza imibuzo insindiso ukuthi ingabe ufuna ukungiphila noma ufuna ukungiphika iyabuza insindiso ukuthi ufuna ngiphile kuwe or ufuna ngiphike insindiso engikhuluma ngayo insindiso engikhuluma ngayo ngikhuluma ngensindiso ephilwayo enamandla not ekhulunywayo enamanga insindiso bakwethu it's very expensive Insindiso uma seyifikile emntwini ishintsha indlela bekade ukhuluma ngayo. Indlela bowukhuluma ngayo amagama wakho ayashintsha. Insindiso uma seyifikile ikulethela umoya ongcwele akuhole endleleni ungasahambi ngokucabanga kwakho. Insindiso engikhuluma ngayo ithi uma seyifikile emntwini ithi transform kube sekubonakala amandla kamoya uthi uma sewukhuluma izinto kubonakala kuvuleka iminyango kwenzeka izinto ngoba insindiso ephilwayo iza namandla iyini insindiso iyini insindiso lalela ngendlela lento ibiza ngayo lendlela ngendlela lento inamandla ngayo lendlela lento idura ngayo expensive ngayo isono ukuze singasabi namandla kwadingeka ukuthi kutholakale into e-expensive igazi lasemazulwini kwahlika igazi lasezulwini kwazwakala uJesu akhuluma noSimakade athi baba thuma mina ngiyobathenga ngegazi elinamandla ngendlela insindiso idura ngayo uyangimangaza wena uma uthi usindisiwe ubese ungayiphili insindiso uthi usindisiwe ubese uphika amandla wensindiso abantu abasindisiwe baphila insindiso abaphiki amandla wensindiso uyangimangaza wena uma uthi usindisiwe kodwa imisebenzi yakho icontradicta nezwi icontradicta nensindiso eyigazi likajesu elaphalala egolgotha uyangimangaza wena wena uyangimangaza lento ngendlela iexpensive ngoba kwadingeka igazi elisuke emazulwini lithi baba thuma mina ngiyobethelwa hmm, kwabonakala igazi liphalale egolgotha hmm, hmm, ukuze uthengwe wena ngegazi eli-expensive elinamandla ngikhuluma ngensindiso yami nawe insindiso engikhuluma ngayo ngikhuluma ngensindiso yabantu abazothi thina siphila izwi abantu abazothi thina sakhile kuKristu sinamadokodo sakhile endlini kababa sakhile ngenxa yegazi likaJesu Kristu waseNazaretha laphala leGolgotha liyaphila kithi linamandla kithi liwuphila kithi khuluma ngensindiso mina ebizayo lalela insindiso engikhuluma ngayo mina ngikhuluma ngensindiso ewuzothi uma sewuyamukele bese iyakuhlupha insindiso ethi uma sewuyamukele ikhipha unondindwa estradini emlethe emikhulekweni insindiso engikhuluma ngayo yinsindiso ethi itshintsha umuntu umuntu bekade ashintshe abafana ngathi utshintshe ibrukwe othi bekatshintshe abafana ukathi utshintshe isiketi insindiso engikhuluma ngayo yinto ezothi uma seyifika emhluphi umuntu uma ifikile insindiso ingakuhluphi kusho ukuthi wamukele le nsindiso ekhulunywayo ungakawamukelanga yona lephilwayo le mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngensindiso ethi wena uzoyamukela uwedwa kubizwe i-altar call ngelinye ilanga bathi abafuna ukwamukela ujesu mabeze bazokwamukela ujesu uphakame kungekho mnandi lalela abamukela ujesu bamamukela kungekho mnandi ikhona into basuka bayizwile ngalelo langa Izwi likaBaba lihlezi encekwini nasemlonyeni wabakholwayo. Inceku ikushumayele ngaleli langa uZunkulunkulu ehlile akhulume nawe. Ibese ibese iyabizwa altar call bathi abafuna ukwamukela uJesu mabeze ngaphambili. Khuluma ngensindiso mina. Ezofika iwulizwi ikhulume kuwe ithinta inhliziyo bese uyaphakama uyobeka izandla wamukela uJesu. Awugcini ngokubeka izandla ubese uyakhuluma ngomlomo uthi ngiyakwamukela Jesu njengenkosi nomsindisi ngiyakwamukela ngena empilweni yami namhlanje makube wena oyokuthatha zonke izinto ekade zingihlupha ngifuna ukuphuma kuzo baba ngibeka impilo yami ezandleni zakho from namhlanje ngiyokwenza njengokusho kwezwi ngithathe baba ungifihle ngaphansi kwegazi lakho ngifake ngaphansi kwamaphiko wakho isitha mase sifika singasakutholi ngiyasindiswa namhlanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngena Jesu bese uphila kimi ngokusho lawo magama wamukela insindiso bese uyakhuluma ngezwi lakho uyaregister ezulwini uthi mase uregistiwe ezulwini ibese lento ke manje umoya kaNkuluNkulu uyaqala wehlela kuwe ngoba mawuceda ukwamukela uJesu ubese uyahlala emikhulekweni umoya wasezulwini uhlikela phezulu kwakho ubese uyaqala uyakuhlela lo moya uhlele ukukhuluma kwakho uhlele ukuqabanga kwakho uhlele ukwenza kwakho uhlele ngendlela wena wawuphila ngayo ukulethe endaweni ehlelekile khuluma ngensindiso mina le engikhuluma ngayo iyabiza lento inamandla lento inamandla lento engikhuluma ngayo lensindiso engikhuluma ngayo ebizayo ngikhuluma ngalensindiso ozothi mase uyamukelile wena uthola ivalue you start feeling the power and the value of God in the inside of you uqala manje uba nedominion uyaqala manje uzwa lento uNkulunkulu athi masibe yiyo ibe siyaqala yaphila ku bese kwenzakalani ke uya understand manje ukuthi manje i have to interact nabantu abakholwayo nabantu abathandazayo nabantu abazongithatha bangibeke kudimension kamoya ngaleyo ndlela ubese uyaqala umoya manje uyakuhlela when the spirit starts to deal with you umzimba wakho uyezwa ukuthi kunabantu ekungasamelanga bawuthinte lo mzimba uyenza ukuthi lo mzimba manje sewuyithempeli likaNkulunkulu ekumele ngiligcine linjalo lingcwele ekumele ngiligcine liclean njalo mangabe ngiyintombazana abasafana abafana basangena isinoma kanjani uyayizwa lento ngaphakathi kuyaphila kodwa let me tell you uma ngabe bowunondindwa ohamba ulalwa noma kukuphi kusazothatha isikade kodwa mangikutshele ukuthi uma ngabe uzolalela iphimbo likaJehova ezobe likhuluma kuwe ngezwi likamoya elizobe lihleba kuwe uma uhlezi emikhulekweni uzoyinqoba le mpi let me tell you ukuthi ensindisweni uma ungena khona uzoba nempi eserious ozoyilwa ngoba kuzovuka lo moya ozofuna ukubuyisela emuva uma ngabe umfana bothanda amantombazana uzothi ungaphakathi esontweni kufike lo moya ozobona izintombi la phakathi esontweni umoya bekade ukubambile uma uphuma kuwo awuvumi ukuthi uyoprosper kodwa lo moya ufuna ukulandelela ukuze ukwenze i-distraction ngaphakathi ebandleni insindiso engikhuluma ngayo insindiso ebizayo insindiso engikhuluma ngayo eyegazi elasuka emazulwini liyakwazi ukushintsha leso simo liyakwazi ukukhuluma ngamandla empilweni yakho liyakwazi ukukhuluma more than the devil spirits liyakwazi ukukhuluma more than the devil worshippers likhuluma more than the spirits ezilwisana nombuso kaNkuluNkulu likhuluma more than the agents of the devil likhuluma more than the kingdom of the devil itself likhuluma ngensindiso mina ezengegazi lika Jesu Christ wase Nazareth elikwaziyo ukushintsha umuntu bekade angumbulali limlethe azoba ngumshumayeli i'm talking about saul himself umuntu bekade awubulala amakholwa umuntu bekade abulala amakristu umuntu bekade aphatha inkemba abona igazi insuku zonke abulala abakholwayo kodwa leli gazi engikhuluma ngalo lamsindisa wafika embusweni le nsindiso wayiphila wahambayo wayobhala izincwadi ezinamandla wayeshumayela ezweni labaseKorinte wayeshumayela ezweni labaseRoma wayeshumayela ezweni labaseFilipi wayeshumayela ezweni labaseGalatia washumayela washumayela ivangeli indoda yekade yembulali kodwa yathola insindiso edurayo insindiso enamandla yahamba eyoshumayela izwi iyabiza le nto kodwa uma sewuyitholile akasekho sazoyithatha kuwe into kumele uyenze hlala emkhulekweni to protect this salvation usalvation uyadura uyabiza uza nge-high price uze ngegazi lasemazulwini bamba uyibambisise le nto inamandla ungavumi ukukhuluma insindiso bese ungayiphili ngoba insindiso ekhulunywayo inamanga kodwa ephilwayo inamandla phila insindiso ungaphiki inhliziyo insindiso vula inhliziyo yakho simakade asebenze empilweni yakho ngizothi namhlanje ekuseni uNkulunkulu uyaphila ungamandla vuma akusebenzise vuma ngene kuwe Iyini insindiso? Lalela ngikuphendule ke mina. Insindiso iyilento ephilwa abakholwayo. Iyilento eze ngegazi elisuke emazulwini. Iyilento eze ngegazi elinamandla elingaphumanga emntwini kodwa liphume kuNkulunkulu qobo lwakhe. Insindiso yilento edura kudlula zonke izinto emhlabeni. Iyabiza, it's very expensive. Insindiso ke leyo. insindiso yile uzothi uma uyamukele ikuhluphe ilwe nesono esingaphakathi kwakho ilwe nokukhipha yonke imimoya bekade icontrol insindiso ilwa namadimoni ngoba uma sewuqalile once wasindiswa uyaqala u-implementa i-prayer life the moment uqala ungena kakhulu ukhuleka ngempela umkhuleko wakho ulwa nayo yonke imimoya ebekade ikubambele ebumnyameni ubese uyaqala ukukhuluma izwi elinamandla uthi ngiyabonga Jesu ngegazi laseGolgotha ngiyabonga Jesu ngokungivumela nami ngingene ngesango lensindiso ngiyabonga Jesu ukuthi nami ungamukele embusweni wakho insindiso ke leyo insindiso ke leyo insindiso ke leyo vuma umzimba wakho ube yithempeli likaNkulunkulu vuma umzimba wakho uthwale izinto zikaNkulunkulu insindiso ke leyo one mawamukela insindiso once wasindiswa phakamisa izandla wasindiswa number one into okumele uyenze uma ceda ukusindiswa you seek for a place mangabe usindiswe kuleyo ndawo

Be prayerful. Read the Bible. Scriptures will transform your life. You will know who is God and what He requires out of you. May the Almighty God bless you. uNkulunkulu abe nani aniphakamise nsuku zonke. Ningasabi ukusindiswa. Kodwa sindiswani ensindisweni ephilwayo not ensindisweni ekhulunywayo. ngoba baningi abantu basindisiwe kodwa baphika amandla wensindiso ingakho uJesu akhulumela amagama athi baningi abathi inkosi inkosi kodwa bayawubona umbuso wezulu akubona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni ingakho athi baningi ababiziwe kodwa bambalwa abakhethiwe umbuso wezulu uyongenwa yilabo abayophila izwi bangaphumeli ngokwesinene bangaphumeli ngokwengcele kodwa bahlale ezwini labo unkulunkulu makabe nani may the almighty god bless you manje nangunaphakade ngicela usubscribe kufacebook subscribe kuyoutube unkulunkulu akubusise amen